Ie, dwi'n mynd i wneud 'y nghyflwyniad i drwy'r Gymraeg, a be fydda i'n wneud ydy trafod efo chi be oedd y broses athon ni drwyddi, cynnal yr arolwg chwaraeon, a wedyn hefyd ymateb wedyn i'r canlyniadau, be wnathon ni, a sut 'dan ni 'di ychwanegu at y pethe gwahanol oedd yn yr arolwg chwaraeon. Peth cynta wnathon ni oedd wneud yn siŵr bod y Llys Genhadon yn rhan o'r broses, felly wnathon ni gyfarfod efo'n gilydd, nes i adael iddyn nhw wybod fod yr yr arolwg yn mynd i gael ei gynnal, a wedyn be wnes i wedyn oedd rhoi rhyw fath o syniad iddyn nhw o'r fath o gwestiynau fysa'n codi, um, a wedyn dyma hynny wedyn yn arwain at y nhw yn mynd yn ôl at ei ffrindiau yn y dosbarthiadau a wedyn yn, yn holi nhw ac yn dweud i'r plant eraill ac yn sôn, reit, yn sôn sut fath o gwestiynau sydd yn mynd i fod, a wedyn cynnal rhyw fath o drafodaethau cyffredinol, trafod am eu teimladau nhw at addysg gyfforol, eu teimladau nhw at chwaraeon allgyrsiau, yn sôn am be maen nhw'n wneud o ran chwaraeon tu allan yr ysgol. Felly, wrth gynnal trafodaeth gyffredinol fel yna, mi oedd hynny wedyn yn helpu nhw i deimlo'n fwy hyderus pan ddaeth i i ateb yr arolwg. Felly, ar ôl y trafodaeth cyffredinol wedyn, dyma ni'n dod ymlaen at gynnal yr arolwg, a be wnaethon ni oedd mynd trwy bob darn yn ei dro yn cael cyfle, felly dyma ni'n gwneud blwyddyn tri reit i fyny i flwyddyn chwech, pawb yn y dosbarth yn cael tro, a be wnaethon ni oedd gwneud yn siŵr bod ni yn neillduo stafell arbennig er mwyn ateb nhw. Yym, oedd gennym ni aelodion o Tîm Chwaraeon Conwy yna i helpu ni, oedd yr athrawon dosbarth yna, cymorthyddion, felly oedd yna ddigon o gefnogaeth i'r athrawon i gyd fod yna i helpu'r plant, felly oedd yna ddigon o oedolion yna. oedd yn cylchdroi yn gyson o gwmpas ac yn gwneud yn siŵr fod y plant yn deallt y cwestiynau ac yn gallu ateb nhw'n effeithiol. Oherwydd be oeddwn ni'n sylweddoli ar y dechrau bod plant yn dod aton ni ac efallai yn ychydig bach yn ansicr am yr arolwg, ddim yn siŵr be oedd yn mynd i gael ei ofyn, felly oeddwn ni'n teimlo fel athrawon bod hi'n bwysig iawn. bod staff yn bod yna tra maen nhw'n ateb o, er mwyn gallu delio ag ateb unrhyw unrhyw broblemau neu unrhyw anawsterau. Felly dyma oedd y canlyniadau gafon ni. Ar y cyfan roeddwn i'n hapus iawn efo'n canlyniadau ni, ond dyma 'na ambell i beth yn codi oeddwn ni'n teimlo 'da ni isio gwella ar hyn a dydan ni ddim yn hapus. Yym, efo'r cwestiwn cyntaf fan hyn, pa mor aml wyt ti'n rhoi dy syniadau am addysg gorfforol a chwaraeon ysgol? Ac yr ymateb gafon ni oedd dim ond ugain y cant yn dweud bob amser, a deuddeg y cant yn dweud byth. Wel, oedd hwnna'n ystadegeth oedd yn yn mhoeni ni chydig bach. Yym, 'mlaen at be wna i ydi, wna i fynd mewn munud a deutha chi sut da ni di ymateb i bob cwestiwn yn uniongyrchol, felly wna i jyst mynd trwy rhein. Cwestiwn dau, pa mor hyderus wyt ti wrth roi cynnig ar weithgareddau newydd? Llai na hanner yn dweud bod nhw'n hyderus i ymgeisio gweithgaredd newydd. 44 y cant yn deud bod nhw ddim yn hyderus yn trio pethau newydd, ddim eisiau cymryd rhan, ddim eisiau aros ar ôl ysgol a ddim eisiau bod yn rhan o'r broses. Cwestiwn 3 wedyn, mwynhad o addysg gorfforol a chwaraeon ac gyrsiol yn ôl rhyw, ac yn maes pryder ni oedd man hyn oedd efo'r merched, dim ond 48 y cant o ferched oedd yn dweud bod nhw yn mwynhau llawer efo gweithgareddau ac gyrsio, ac oeddwn i wrth gwrs yn awyddus iawn i godi'r canran yna. Cwestiwn olaf wedyn oedd cyfraniogad mewn unrhyw chwaraeon mewn clwb tu allan i'r ysgol. Hwn oedd un o'n canlyniadau fwyaf calonogol ni, oedd gennym ni 85 y cant yn dweud bod nhw yn rhan o ryw fath o glwb tu allan yr ysgol. Wel, oeddwn i'n gweld y canlyniad yna ac yn meddwl, wel, grêt, mae hwnna'n ganlyniad ardderchog, ond sut ydw i'n mynd i gynnal hwnna? Sut fedrwn ni wneud yn siŵr, pan mae'r arolwg nesaf yn dod o gwmpas, sut fedra i wneud yn siŵr bod yr 85 y cant yna yn aros yn uchel fel yna? Felly, be wna i rŵan, wna i fynd drwy bob cwestiwn yn unigol a dangos i chi yn union sut wnaethon ni ymateb. Felly, hwn oedd cwestiwn un. Pa mor aml wyt ti'n rhoi dy syniadau am addysg corfforol a chwe yn ysgol? Wrth gwrs, dim ond ugain y cant, deuddeg yn dweud byth. Felly, be wnaethon ni wedyn oedd Fel tîm bach sef Fine, Y Pennaeth ag y Llys Ganghedon Ifanc, be wnaethon ni oedd dod at ein gilydd a penderfynu rhyw fath o yym action plan, be oedden ni eisiau wneud nesa'. A be wnaethon ni oedd creu rhyw fath o taflen gwerthuso, a be oedd hwn oedd rhyw fath o daflen byr yym child friendly iawn, a be oeddwn ni'n gwneud oedd cael dau o bob dosbarth, yym bachgen a merch, a wedi cael eu dewis ar hap. Oeddwn ni'n teimlo bod hwn yn bwysig oherwydd be Pan nes i neud hwn y tro cynta, mi oedd 'na nifer o athrawon yn jyst yn tueddol i rhoid yr taflen werthuso i goreuon y dosbarth. Wel, wrth gwrs, doedd hynny ddim yn adlewyrchiad teg wedyn, oedd be' oeddech chi'n ga'l wedyn oedd, Oh yeah, a- a- addysg fforol yn grêt, yndi, dwi'n mynd i bob clwb, ac yn y blaen. Felly, oedd o'n bwysig iddo fi bo' ni'n ca'l ryw fath o yym amrediad o blant, dewis ar hap a gneud yn siŵr bo' ni ddim yn dewis y goreuon. Felly, dyma ni'n creu'r taflen efo'n gilydd, A wedyn be nathon ni neud wedyn oedd ca'l yr llysgenhadon wedyn i fynd a'r taflenni yn ôl i'r dosbarthiade, eistedd i lawr efo'r plant oedd wedi ca'l i dewis, a wedyn bo nhw yn helpu i hunen wedyn i i lenwi y daflen. Be oedd yn digwydd wedyn oedd y taflen wedyn yn dod yn ôl ata i, a wedyn roeddwn i wedyn yn yn ymateb ag wedyn yn trafod efo staff mewn cyfarfodydd ag yn dangos iddyn nhw ag yn ceisio ymateb i'r adborth oeddwn i'n ga'l. Nesaf fan hyn oedd yr un lle oeddwn i'n bryderus bod llai na hanner o'r plant yn awyddus i gymryd rhan mewn gweithgaredd newydd. Felly, unwaith eto, dod â'r Llysgenhadon at hynny efo'n gilydd. Dach chi'n gweld yn fan hyn, drwy bob peth, mae rôl y Llysgenhadon 'di bod yn andros o bwysig. Maen nhw 'di bod yn rhan o 'y nghyfarfodydd efo fi ac efo staff drwy gydol yr amser. A be wnaethon ni penderfynu, eitha' syml wir, ond creu holiadur Fyddai'n gofyn i blant yn uniongyrchol pa fath o weithgareddau fysen nhw'n hoffi gwneud. Felly, efo'n gilydd, dyma ni'n creu holiadur. Nes i hybu yr Llysgenhadon hefyd i fynd a trafod efo plant trafodaethau cyffredinol, jyst gofyn, wel, be fysa ti'n hoffi gweld yn newydd? Pa fath o glwb fysa ti'n hoffi trio? Be fysa'n gwneud i ti aros ar ôl ysgol a cymryd rhan? Ag gafon ni adborth yn ôl o hynny, ag Be gafon ni, mae'n ddrwg gen i, yym, be gafon ni oedd llawer o genod yn mateb nôl bod nhw'n eisiau gwneud rhyw fath o glybiau dawns neu rhyw fath o clybiau aerobeg, rhywbeth dydy'r ysgol erioed wedi gynnig o'r blaen, erioed wedi cynnig. Felly be wnaethon ni oedd creu clwb aerobeg, yym, mi oedd un o'r rhieni, mae hi yn digwydd bod yn arbenigwraig mewn aerobeg a mae hi'n gwneud dosbarthiadau yn y gymuned a dyma hi'n cael gwahoddiad i ddod i fewn cynnal clwb aerobeg a be nathon ni sylwi oedd y nifer o genethod oedd yn aros ar ôl ysgol, nath y nifer saethu i fyny, oedd o'n oedd o'n wych i weld. A be oedd yn dda hefyd oedden nhw dal i ddod yn ôl, doedd o ddim jyst yn one-offs, mi oedd genod yn dod ac yn dod yn gyson ac oedd hynny'n yn galonogol iawn. A hefyd, sôn am hoci, unwaith eto, dydi hoci yn rhywbeth dydi'r ysgol heb gynnig o'r blaen, ond diolch i'r holiadur yma gawson ni wybod bod plant yn awyddus i drio hoci, a mae hynny yn rhywbeth 'da ni yn gobeithio cynnal yn ystod tymor yr haf. Cwestiwn tri wedyn oedd wrth gwrs y pryder efo'r merched, llai na hanner, dim ond 48 y cant Ac mae hwnna yn cysylltu efo be ni'n deud o blaen am y clwb erowbeg, clwb dawns, clwb Zumba. Hefyd yn cyd-fynd efo hwn, dyma ni yn penderfynu fysa ni yn creu rhyw fath o ddiwrnod dawns. Da ni 'di gwneud diwrnod chwaraeon o'r blaen yn ystod tymor yr ha', lle mae yr ysgol i gyd yn cymryd rhan, hyd yn oed o'r meithrin reit i fyny i blwyddyn chwech. a mae diwrnod lle fydd y plant ddim mewn gwersi, maen nhw yn cymryd rhan mewn gweithgareddau corfforol, felly bod nhw, dwi'n meddwl ar y diwrnod cyntaf wnaethon ni, dyma ni'n gwneud yym dawnsio efo y cyfnod sylfaen, a wedyn efo yr cyfnod allweddol dau, dyma ni'n gwneud rhyw fath o prynhawn aml gamp, llawer o gemau gwahanol fel yna. A mae hyn rŵan yn rhywbeth dan ni eisiau gwneud eto, A gobeithio rhoi mwy o ffocws ar y dawns rwan er mwyn cael yr yr genethod, gobeithio denu i diddordeb nhw, a gobeithio fydd o'n ddiddordeb neith bara am weddill i hoes, gobeithio. Cwestiwn pedwar wedyn oedd yr canlyniad oeddwn i'n hapus iawn efo, o'n i yn falch iawn o weld hyn, ag 85 y cant yn cyfranogi mewn clwb tu allan i'r ysgol. Ond O'n i eisiau gwybod mwy am hyn, o'n i eisiau gwybod, wel, pa fath o glybiau, be ydy o mae'r plant yn mwynhau gwneud, pa fath o bethau maen nhw yn mynd iddo fo ar ôl ysgol. Felly, be wnes i wneud oedd, efo'r llysgenhadon, dyma ni'n ceisio holi y plant i gyd, a dyma ni'n rhoi rhyw fath o rhestr i fyny ar ein hysbysfwrdd chwaraeon yn yr ysgol, a be oeddwn ni'n gwneud wedyn oedd gwadd plant i ddod i fyny a deud, reit, Pa bynnag glwb dych chi'n rhan ohoni, os gwelwch yn dda, dowch ac ysgrifennwch enw y clwb i lawr, ac rydym yn ei wneud hyn dros amser o tua pythefnos, tair wythnos. A wedyn, be wnaethon ni wneud wedyn oedd cymryd y rhestr, dod at ein gilydd eto, a wedyn be wnes i wneud wedyn gyda'u cymorth nhw oedd ymchwilio fwy fewn i'r peth. Wnes i gysylltu efo clybiau, Mi wnes i gysylltu efo hyfforddwyr gwahanol, trwy e-bost neu ffonio neu be bynnag oedd hi, ac oeddwn i jyst yn holi nhw am faint o'n plant ni oedd yn mynd a a pa mor gyson oeddwn nhw'n mynd hefyd. A be oeddwn i eisiau gwneud oedd sicrhau bod ni'n cadw yr canran uchel yma, ac efallai hyd yn oed ychwanegu ato fo a cael fwy o blant eisiau mynd i glybiau gwahanol. Felly be wnaethon ni oedd, dyma ni'n gwadd hyfforddion i fewn i'r ysgol. Yn ystod efallai gwasanaeth cyfnod allweddol dau, dyma ni'n cael hyfforddion i fewn a mewn ffordd jyst gadw iddyn nhw pitsio'u clwb nhw i'r plant a deud pam dylen nhw ddod, pa nosweithiau oedden nhw'n gwneud, pa fath o weithgareddau oedden nhw. Hefyd, dyma ni yn creu dogfen i roid ar gwefan hwb yr ysgol, a be nes i, rhyw fath o teilen oedd o, lle oeddwn i yn rhoi manylion cyswllt yr holl ysgolion, rhifau ffôn, enwau hyfforddwyr, cyfeiriadau e-bost, a wedyn os oeddwn i'n rhoi hwnna i fyny ar y wefan, y gobaith oedd fysa rhieni wedyn yn ymwybodol ohono fo. Y gobaith hefyd fysa rhieni wedyn efallai yn yn siarad ymysg ei gilydd ag gobeithio wedyn fysa 'na mwy o blant yn mynychu clybiau o fewn y gymuned. Felly dyna chydig o bethe 'da ni 'di gwneud jyst er mwyn ymateb i'r arolwg chwaraeon ac oeddwn i'n teimlo'n bwysig wrth gwrs fel ma' nifer o bobl 'di deud heno ydi ma'r plant yn yn ganolog iawn a 'da ni isio ca'l nhw yn rhan o'r broses